Ti hmu tur khan maw? CT scan tih tur te pawh i ang deuh reuh lo. Radiation hming nge ni? Ka la na, kan kan tlangval a kan thaw chu changdam te taivua te kan kal a sam kan meh tir a, eh hei, Bondawnio Bondawn a lu meh mai bakah hianin,

Awle thlirtu duh tak te, chibai leh vek u. Hei tuna kan awmna hi Chaltlang Bethel veng a ni a. Tunah hian RS a lu mehna dawrah hian lu meh tir ah kan tum a, kan meh tir ve a ni. Eng emaw chen atang han kan lo in zuah buk ve rei tawh si a, ka thianpa Samson Zedar Hmar nen hian kan meh tir dawn a. chuan hei kan meh tir hnu hian khan sawi lawk anga a thenawm te hian thil min pe a ka lawm lutuk khan ka lu meh man ka lo pe theih nghi la a zia lo tak tak a ni ka man nghil daih mai a mar chu hei ralkhat atangin a boruak ang zawng khan ka zuk pe tawh a chuan vawi ni hian a kulmuk renrun ang khan kan ti dawn lo a fiamthu te pawh Ka rawn thaw chiam mai thei a, a helai hmun hi then chuan ti ti su, vlog vlog su ti pawl te pawh kan awm mai thei lai khan a thenkhat erawh chuan kan hmu chak thin si a, a resa rimnam hrim hrim hi vawinia kan rawn ti dawn ni a, ka rawn fiamthu deuh pah viau dawn a, hanilang duaih khan min lo nuih sak leh turin kan ngen cheu ni e, a nuam dawn teh ni aw, a pui viau viau dawn ni. Kan lu te kan siuk tir ve ang a, hengah hian mi nan ti tir ang zawng zawng kha chu kan ti tir ve hrim hrim dawn a ni. A nuam dawn khawp mai. Pathianpa Samson zet a hmah hian min cover sak ang a, chuan ama pawh ka cover ve dawn a ni. Mizorama thawmhnaw tlawmna hmunpui ber tia chhal ngam, Joe and Joe Shopping Centre, Falkland East ah bungraw chi hrang hrang a thleng thar leh ta chur chur mai hle. China leh Korean jacket sial tak tak, semi winter jacket, nipui leh fur chhan lai pawh hak theih chi te pawh a thleng thar leh ta teuh mai hle. Tin naupang leh puitling thawmhnaw quality chha si, tlawm bawk siin sales an kalpui chan ta. Kal hmasa sa te vah neihna hmun tur Joe and Joe Shopping Centre, Falkland East pan ve vat rawh le.

Met zung met met zung a nal lo to keng ber ka lawm lutuk ka lawm lutuk hi ti hawng a nga ti nge te haw bur mai nu te kan nupui te nga ti nge nga ti nge ka lawm lutuk a nal lo te re nen lo chiang a ah ka benga chet thalo kha ka lawm lutuk hi ti a ale hei huan ni chu kan van leh a chhan chu ni dang chuan thahnem thei lutuk a za thlak a met tur a kan kal kan haw leh zêl a vawin chu

A dik zai mai lo. Thil an hmanrua hi a tha em a tin chang a maw? Hei hi pan man hlan a nia chuan ih lu an suk sak te pawh hianin lu suk man pawh a awm vak tawh lo maw? A keng tel vek a chuan shampoo ah pawh eng a inton duh det hiam aw? Chuan a chhem ro sak leh vek a hruk hun sak hnu khan.

Kan nghak ve trang trang a heta meh tir tur hian min uluk sak khawp mai. Ni e, thianpa sawi kha dik i a hnimna reng tawh amah chuan min sal kal hian an la awm teuh che ka inthlahrung a, a i kian phawt teng kan ti zel a ti khan ruahni chu kan van nei min lo thawl hlauh mai. Vanneih kan inti zawk tling a nih chu. Amah chu inzawm zar zauh thawm e tur chu. A chung khaw ṭhen pawh i laktir dawn em? Aw laktir dawn e. He hei vawi khat kha ka sawi a, a man nghal vek tih dan tur. Aw, chu chuan maw tia maw? Nge kan sawi puat kha he a nih chu a ti nghal mai. A mak lutuk, computer thluak nei ang deuh khan.

He helai hmun hi lu mel nasa hliam mai pawh an lo awm e. Hi tih danglamna tlang a si sawi ang deuh an ni. Kan danglam vek dawn ni hi.
Hemi zuah an chuksak leh thap dawn a, chungte pawh chu kan en leng a tiraw? Engtin ngen suk te pawh kan en ang chu?
Uluk hle mai.

Engge sak tih hnim sakna deuh te awm lo maw? Chemical lampang sam tih hnim sak chi deuh. Ni tin mai ngai se mi.

Aw hei buaite lu pawn lo met e. A met tu leh buaite chuan van hmel tha in ang em em. He hian upa ber he hian te ber ni awm ang vel a nih hmel a hmel a in ang an hmel tha dun lutuk. Nia he thil hi kan buai umm hei hetah umm rs a rs thlalak ngap mai inpek tuai a.